kwakutumira hondo nyaya yaSiria yaBenhadad ndeyekukomba. Bhaibheri rinoti zvakanzi aripi, zvikanzi ari kuDhotani, zvikanzi endai muto kwakutumira mauto nengoro masoja zvose ari amp kundotsvaga munhu wamwari ari hamles Hamuti amen hamunzwi shoko zvemweya zvinonzwikwa nevemweya wenyama wesini problem zvemweya zvirawe hawazviwi kwakutumira mauto kwausikokomba imba hatineiziva nyaya kwausikokomba yemura imba yemuranda wamwari iye muranda wamwari akarara Wanoimba naMwari kunyange kuine hondo dzenyu wanorara. Ndinoga ngaizipigwe ndoga. Wanoimba naMwari hawana chinovavhundutsa. Vanhu mapisere mani todaro 91 kuti ukavimba neni hautyi kana miseve yevavengi inouya usiku. Wamwe wachivhumuka iwe unorara ngonono. Ah, haleluya kani vanhu vaMwari. Gehazi unomuka. Bhaibheri haritauri handakataura zuro ndinamatire ndiende kudenga. Wakomana vanhu kuda undovaona kada iwe usingaendi. Iti Jehovha nzwirawo murume wetsitsaendi. Ko Gehazi hatizivi kuti waibuda waendepi? Wanga wada kundozvibatsira here? Wanga wada kundonamata here? Paakangobuda, Bhaibheri rinoti akangobuda rungwanangwana kwakuona wakadii, wakakhombwa hei kwose kwakakhombwa kwakudzokati ndokuti akadzoka nenhendeshure mozova munhu anoti nenhendeshure watoaa akarara hope vanotya vanonetsa vakazorora muna kristu haisi kuvavhundudzira vakangoti vachadana vachikwati ha vavhunduka vakati vachatikwati ha akavhundudzirwa nemuroyi harare ha akachichezvesa hatye ha vanoimba najehovha vanenge vakarara vanoziva kuti kana tiina jehovha hatina chinotiwati

Mwari ngandipowo kutenda kwaEliza. Amen kana vanhu vaMwari wasingavhundutswe nechinhu unotyei vari kwatiri wakawanda kupfuura kwavo hakuda kuzoona mutano vakapata vasidzidza akadai vamwe vacho vane musero yakadai vamwe vakaita sei asi akati sori vakumunamatiri jehovha musimudzei masi musimudzei meso aone Ndobva asimudzwa kwakuratidzwa hondo yedenga akaona ah, ah, ah, tuna wakuru ndokuka fesi yake akatochinja from fesi yekutya tichitanga kusmaira pakuti haa tiri right aemerikani vanhu vamwari wamwe wada kuvhurwa meso waone hondo murandakadzi anoti Dai Mwari aitizarura meso hondo dzaatirwira pane imwe nzvimbo, we would praise him more than what we are doing now. But nekuti takavharwa meso, tinofunga kuti tinozviita zvedu. Dai ndandisina kuzo, dai paya mota yakangobuda ipaya kurai, dai ndakazo, dai ndisina kutenga so, angati achitirwera. Pane mauto edenga akakuchengetedza. Hatina kusema 34 7 inoti Vatumwa vaJehovha vanodiko? Vanokomberedza vanotya nekuvarwi. Saka nokudaro, wadaro, Bhaibheri rinoti Elisha aka akanamata akati, waitei mambo waSiriya aya? Wachibva waita mambofu wese. Kwakubuda Elisha. Ah, Indozipigwa neshoko ndoona mubviko ravo. Mundiregerere ndokutora mapikicha mheno zvenyu. Halo, zvikanzi Muri kutsvaga ani? Dear Elijah ari kubvunza. If you trust in the Lord, ndosaka Jeremiah akati pachapter 9 akapfuma ngaarege kuzvirumbidza nepfuma yake. Kunyange akadzidza ngarege kuzvirumbidza nekudzidza kwake, kunyange masimba ngarege kuzvirumbidza nesimba rake, asi unozvirumbidza ngaazvirumbidze pachinhu ichi kuti unondiziva nekundinzwisisa kuti ndini Jehovha unoitira unyoro nenyasha. Ha, munotsvakani? Munotsvaka Elija ndiye akuya kwaari. Munotsvaka ani? Totsvaka erais bwari mapofu. Tikutsvaka erais. Mauya pasipo. Marasika. Uyai ndikuratidzei kwaari. Ah. wawendi wako unowatungamirira hamusi kunzwa imama hamusi wekupona ima hamusi wane wekubva anogana kutungamirira mhandu dzavo kutobatana vari mabovu batanai musarasike uyo achibata uku iye ari mbereri handei anogana vanhu vamwari handei achifamba handei Iye moyo mako aja moyo mako ati koti kuti ndina mukonesi anoshamisa waanondishamisa wachienda hanei bhaibheri rinoti kusvika wandoti mucapital city musamaria muya wasvika paheadquarters kustate house kwajoramu kutaura kwanzi hasha dzajoramu dzakabva pasi kwakusvika ikoko Elisha kwakunamata kati Mwari chivasvinudzai meso mazisopa odo oya pacapital city yevavengi wauya munzanga wako idzwai jorabu zvaakaita ozwa vanhu vanoda vana vamucheka dzapo Vanoonererwa nezvinhu zvavasina kushanda plus kwauraya here ndouraya here ipo audaro kuna Elisha ndouraya here ipo vanhu havatinetsi ndouraya here kana Elisha ee eh, munhu wamwari watoimba namwari hawaiteribve kuvavengi vavo izwai zvazi naelesha nhai mambo makuda kuapa munondo kuuya panonzi maonzere regai uya nawo apedze nyaya yake Imimi chenyu wabikirei sadza mowapa dhindi nemvura morega waenzi. Hatirwi nenyama neropa. Ayemerikana vanhu vamwari. Tinorwa nemweya yakaipa. Regaendi kwakubika. Mai nyauya ari kuti godakuwagara kwakubika. Ha, kwakubika nemadessert nemadrinks nezvese kwaunzi chienda i bhaibheri rinoti kwakatora nguva wasati waita hondo ah, vanhu havasekurwa nawo pfungwa dzakatendera vatavabhabha wazokomba hondo yazouyapo chatsamwira joramu Ndechekuti Elisha akandirambidza kuparadza vanhu waya, wona ndaenda kwavaparadza pamwe chisina kukomba. Saka nekuti ane nhamo iyi, ini Jehovha ngaandirove, aramba achindirova kana musoro waElisha ukaramba uri paari nhasi. Saka nokudaro, Bhaibheri idzwai pavhesi 33 kuti inoti, paSecond Kings chapter 6

izvozvo tinotenda mambo anoti surely this calamity is from the lord why should i wait for the lord any longer dambudziko iri riri kubva kunani ko ndichamirira jehovha kudiiko zvinobetsereiko ndozvaari kutaura hama dzangu tiri munyika ina yakakombwa Nyika ine yakakombwa, waSiriya wakakomba nyika ino, wazhinji wedu nekuda kwenhamo dzenyika ino takutoti taneta kumirira ishe, takabvunza takabvira kare wanotaurwa una Marakai waya chapter 3 kuti takabvira kare tichivimbika kunyange nepazvegumi nezvipo asi tiri kufamba takashama Tikutambura hatina kana zvekudya. Why should I wait on the Lord any longer? Hazvibetseri. Inzwai zvinotaura prophets and kings. Ichitaura nenyaya yemukarinda chapter iyi. Inoti when we have scarce resources that is when our faith and trust is tested. Mwari anotisvina. kuti tizive kuti mwari ariko unotendera kuti tisvinwe tosara taane zvishomasa zvishomanene tichiidzwa kutenda kwedu nerudairo rwedu nekuimba kwedu muna mwari ikadzika mberi inoti tiri kutestwa kuti tidzidze kurarama one day at a time Hanzi Mwari akutrena vanhu vake kuti wararame one day at a time. Yoenda pamberi yoti kana vanhu vakasakwanisa kurarama one day at a time, nguva inokombwa Syria, Israel neSyria, hakuna anomira. Wanofanana namambo Joram kuti kondi ngatibobvunzana yekuti Zvinhu zviri kuoma munyika kudai iwewe zvekudya zvako uri kuzwana zviri kubva kuna Jehovha here ozvamba ndinoita maefoti sina madhira wacho unoona vanhu vachitoya vachipa maprayer request elda ndinamatirei mhuri yangu yatambura ndimai vanenge vachitaura dero Ndakatosvika pakuti regai ndichitoita chihure kuti wana wangu wadya hazvishamisi kutaura zvekuti wana wangu wanorara nenzara ndoshaya anokutaurira achizarura mwoyo wake ndakatoonawo ndikadaro ndikasadaro wana wangu anofa why should i wait on the lord any lord that zvibvunzewe zvauri kudya uri kuzviwana kuti last sabbat takaita lese Yaitaura Mwari achiti, Imimi Israeri ka, kunyange zvipo zvenyu zvaakuti finha, Isaya 1 vhesi 10 to 17, munototora zvipo zvamadzvara nekuvhara vanhu muchiita chitsotsi, corruption, hanzi mouya nemafeto offering sacrifices as if ndinofarira masacrifices, imi makazara nehuori. Ah, ah, amen vanhu vamwe, hallo, I hope ndiri kutaura nasomeone. Uri kuzwanepi? Saka pano muranda waMwari anosvika pakudaro igatidzwe kuti Elisha anopindura kuti pa chapter 7 verse 1 tidzwe kuti mhinduro inopindura ichiti 7 verse 1 nayo

Eh. Zvichatengeswa nemasheke nesheke rimwe eh. pamusuwo pamusuwo wesamari. Amen.
Izwai mambo. Munovhundukeiko? Munovhundukeiko? Izwai sangano. The world now, nyika especially even nyika yedu iyi haina hope One kurarama vanhu vasina hope including some of us here. Vanhu hawana tariro, vanhu vakapererwa. Kunodiwa vana Elisha vanoti munovhundukeiko? Ah, amen kana mama. Idzwai mambo nenguva ino mangwana. 7.5 kg yefine flour inenge yakukosta 12 grams 15 kg of fine barley inenge yakukosta 12 grams of silk in other words regai timbotsanangura zvibatika hazvisati zvabatika kuna vazhinji vedu aitaura kuti Mari iri kutenga matope injiwa. Regai ndipe muenzaniso zvibate pfungwa yawo yenyu zvishande zvibatike. Kana 1 kg yematope enjiwa yaita dhola elisha ari kuti mangwana One dollar inotenga one kg yematoto enjiwa inenge yaakutenga 100 kgs of fine flour. Zvakutoda wewe metsi wavharwa metsi watovharika. Halo sangati one kg yanga ichitenga one dollar yanga ichitenga one kg yematoto enjiwa. Asi dhora iroro raachitenga 1 kg yematotenjwa rinenge raakutenga 100 kg of fine flour and 100 and 200 kg of fine butter. That dollar equivalent yake. In other words, the junk food was expensive for nothing. When you trust God, you eat the best for nothing. Ondatijatwana izvakarema izvi idzwai muranda idzwai pavhesi two idzwai izva zvinoda vanotenda idzwai muranda wamambo kuti akati chii pavhesi yatu Mavhesi kukomba murandakadzi nayo ngatifambe. Mukuru uyo eh. mambo akanga akatsamira paruoko rwake eh. akapindura munhu waMwari akati, tarirai kunyangwe Jehovha ah. akaita mahwindi kudenga, eh. chinhu ichi chingaitika here? Ah. Elisha akati, ah.
akati
tarira uchazviona nemeso ako asi haungazvidyi zvazinenge ofisa uyo anga ari ofisa aigara mumba wamambo ari pedyo pedyo but zvamunotaura izvo vakuru Zviroto. Andozoita wadhara zviroto. Halo kana vanhu hava zviroto. Yes. Kunyange Jehovha akazarura mawindi ekudenga. What you are saying it's impossible. Yes.

nemeso ako asi hauzviti regai ndidaiwa wasingatendi shoko romuchinjikwa iri wacho azviona vamwe vachiponesa asi havachi vanongoita maspectate ameni kana vanhu vamai andei pavhesi ya 3 andei pavhesi ya 3 na 4 inoti kudii Ngatifambei.
Pavhesi ya 3. Yes. Zvino kwakanga kuine varume vana Eh. vaiva nemaperembudzi kunze kwasuo. Ah, Ivo nayo.
vakataurirana vakati, Yes. tinogareiko pano kusvikira tafa? Yeah. Kana tikati tichapinda muguta, Tikati yapinda rara muguta. huri irimo

Wane maperembudzi. Wo varume. Wane maperembudzi. Avarume ava ndo vane nyaya. Warume 4. Taura na iti warume wana. Wane maperembudzi. Zvimwe zvese zvandataura mungakangani. Apa ndo paane mhari dzavo. Kana wanga wakarara chimuka. Ndo pane nyaya. Ukashaya musangano watopera ndo pane musangano apa. Ndopatori nenyaya runoesa hatina nyaya nyaya ndiyo iyi hameno vanhu vamahamed varume vana vane mapere mbudzi wakati varume havarume vandovadawa varume tarirai tinogarireiko pano kusvikira tafa hatina ukama nerufu izvi isati sekufa iyi haishi tinogarireiko pano kusvikira tafa tikati tipinde muguta uku mune rufu tikati tigare pano rufu ruripi ruripo todiniko regai ndikunze hama dzangu munyika muno rufu rurimo aishi Rufu rurimo. Varoma 5 verse 12 inoti chivi sezvachakapinda munyika nomunhu mumwe, chivi ichocho chikaunza rufu, saizvozvo rufu rwakasvikira kuvanhu vose nekuti vose vakatadza. VaHebhuru 9 verse 27 ndobva yati sekuti vanhu vose vakatemerwa kuti vafe kamwe nokuda kwezvi tirwere rutombo hameno vanhu vamwari nyika inoende rufu regai ndipfuure nepapa zvangu mapisere mafortnit anobva apiye inzwai kubva pavhesi yaseven hapana angatongodzikinira hama yake kana kupa rudzikiniro pamusoro pake peumwe iye wati Nekuti rudzikinuro rwemweya yemunhu runokosha. Ini ndoti manje hama yangu tida kuonesana ngatitauriranei titaurirane nhauro iyi. Kana mupasi muno muine rufu chii chinoti iwe kana uchifirwa unonotsvaga solution kuna anofirwa. Ah, Ai ngatitaurei. Kana munyika muno warume awa nemabere mbudzi Wanoziva kuti rufu hakuna kwarusiri. Patiri panei umu muguta wakatidzinga hedu asi munei nekuti inzwai munguva iyi waiti kana munhu ane mapere mbuzi semutemo wamozisi mubawereka kuna leviticus chapter 18 munhu ane mapere mbuzi ainzi abude kunze kwesasa Anogara kunze ndochekutanga. Chechipiri vaifanira kupfeka nguo dzakabvaruka. Aisafanira kugeza. Vhudzi raisagerwa kana ukama. Undeona una nevhudzi kaseti. Halo? Aifanira kukavha lower part of his face ndopamunoona vamwe madzimai echijudha anenge akavhara nejira hakufesi nepamhuno kosara apa chete kumazi ndozvaifanira ita munhu wemapere mbudzi aifanira kudaidzirwa akanzwa kuti kunge munhu ari kuya aifanira kudaidzira kuti am clean ndakasviba ndakasviba unoemaura chokwadi Asi wanhasi wemaperembudzi panzvimbo yekuti unclean anozvinyaradza achiti I'm holy, I'm clean. Iye ari unclean. Amen kana vanhu vaMwari. Unclean, unclean. Uye aipirwa chikafu chake ikoko, ndiro dzake ndedzake. Hama dzaingoendesa chikafu, hamheno dzaiendesa chiri pai, wongosvikosiya panzvimbo wodaidzira, iye uyo achitora chikafu. Munhu airarama wemakwerembudzi asina tariro ari doomed to die akangomirira rufu. Varume ava ndovanogarira pasi votaurirana zvavo vemakwerembudzi. Varume umuguta mune rufu pano pane rufu. Hama dzangu ndauya kuzokuudzai kuti munyika muno mune rufu. Hupenzi kunotsvaga hupenyu kune anofirwawo haish hapana udofo hunopfurewo kukopa dofo wekuita kubuda nemahwati halo iye ari kufirwa iwo chikwedu chapera nengozi ona nhingi wayawaparidzwa n'anga yainetsea yekuu Ndekutamanda ipi yainetsa kwaundotsvaka upenyu wakati todiiko tikanzi hande gatisimukei tiende kwasiya varume ava dhewe vari wainetsekana neupenyu hwavo wakati hatisi vekufa isi tinofanira kusimuka tiende kwasiya wakandotigamuchira tararama wakatiuraya tofa zvedu handeivesai That song may verse 5. Yoti verse 5. Verse ya 5. Yes. Ipapo vakasimuka. Vakasimuka.
Vakapedza. Yes. Vakaenda kumisasa yeSamaria. Eh. eh.
Yesiria nayo. Vakati vakati wasvika. Wasvika. Kumisasa. Eh. Yokumadziwo. Dziuro. Eh. Yevasiria. Eh. Vakawana. Kusina munhu. Wakasimuka
ari madepati baba kwedzi zuva risati rabuda twilight reti kunoti twilight kudae kuchiri usiku kuti kuti kwachakasviba wakaenda wakasimuka izvai zvinotaurwa neprofet and kings inoti the best time to arise is at twilight The best time to arise is a twilight. Why? Point number one. This, this shows determination and zeal. Zvinoratidza kuti munhu akazvipira. Point number two. Inoita munhu inoratidza kuti munhu haadi kudziviswa dziviswa kunyange newekwake kunyange nevavengi varume ava hanzi waiti tikaonekwa Nevekwedu dai wakaenda kwakachena kwainzi wowe wakuenda kumhandu dzedu wakupanduka dai vaionekwa nemhandu wainzi mheno zvawakuda kwatiri saka nyaya yekufamba yekutsvaka kuponeswa inorasisa mhandu kuenda usiku mapakwenzi pakazviba yoendera mberi ichiti inzwaisangana why we should pray in the morning Early in the morning at twilight. Point number one, you meet God before you meet Satan. Ndakutaura zvazvimweya kuprofita. Iye amuna 4 am, yamunana 4. Benzi.

Let vana vanhu hasi kuda kufa vanoti tinogarirepo pano kusvikira ta zvinoitwa nevanhu vanoramba rufu izvi havavati vanoziva kuti kune chaiko chaiko patinowana upenyu tikararama you meet god before you meet the devil point number one why you should pray at twilight you meet god before you meet the circumstances of life number three you feed your spirit before you feed your body kwete kutanga waremedza nemasadza nechi kwakuzoda mati wakazvimbirwa hazvipindi ahemeno vanhu vamwari zvenyama nezvemweya hazvidwisane hazvidyidzane zvinorwisana tanga wafidha zvomweya uchawana simba rekukunda zvenyama Varume ava vanosimuka, rega ndipedzise nekoti, ndinofarira spirit of prophecy, prophecy and kings chapter yeyo, rega ndipedzise quotation. Verse 5 yapera ichitiyo. Verse 5 yapera ichitiyo. Varume ava vakati vachisvika, yapera ichitiyo. Varume ava vakati vachisvika, ah, vakaona tende yavasiria hapana chii hapana vati idzwai mudzwe tida kuerenga kotesheni

Hakuna ane chikafu. Musamariya arume anoziwa nemaperembudzi wakati hamuna. There is only death. Do not put your trust in men. Mapisema 146 inodaro. Usaimba nemunhu kana nemachinda kana nechii. Mweya chiporofita uri kuti wanhu wakaona nyika yaita matambudziko

akatikomba hatina zera naye ayemerikana vana wamwari takakombwa inototi actually christians should generalize vachiziva what the spirit and the word of god says nemazuva ekupedzisira tisitokana kutoudza nyika waanenge vachipenga vachibva vaita bp toti hama yangu shoko rakati shoko rinoti ayemerikana vana wamwari sisi tinopa hope to the hopeless

Wakanganzisa hondo yevaSiriya, kutinhira kwengoro nokutinhira kwemabhiza, nayo kuri kutinhira kwehondo huru, nayo vakataurirana vakati, wakataurirana wakati, Tarirai mambo waIsraeri wakakoka madzimambo evaHiti nemadzimambo evaIjipita kuzorwa nesu. Oh, nayo maraka verse 7. Verse 7. Eh.
Naizvozvo vakamuka mamba kwedza. Yes. Vakasiya matende. Eh. Avo nemabhiza avo. Yes. Nemahe nemahesari avo. Yes. Muba musasa wavose vakangodaro vakatiza kuti vararama. Yes.
Wakati waruma Bhaibheri rati waruma yemaperembudzi awa wachisvika musasa yevaSiria one a hamuna kana munhu Bhaibheri roti chii chaachaiti zvikanzi Jehovha akaita kuti wanzwe yes rechirubi rinoti the lord caused munzeve dzavo dzevasiriya wanzwe kutinhira kwehondo huru nengoro nemabhiza wakataurirana vakati wasiriya ah, tapera mambo waisraeri anohaya mahiti mambo wehiti nemambo aijipita kuti wazotirwisa taparara bhaibheri rinoti kundinamatira ndiende kudenga ndine nyawo nevarume ava handikasaenda ndimi kani ndisinaona matuzi ndofanira kuenda kandiziyo ndite hameni kana kuta ndinamatira ha izwai bhaibheri rinoti Wanzwa maungira ehondo mutsindo wakatya inzwai kutya kwacho bhaibheri ratsanangura kutya kwacho zvekuti wakatadza kana kukuyadziza wakarisiya wakatisoka dziri nayo wakasiya kunyange zvese netendi dziri intact zvese zviri intact ini bva ndatsvaga kuti zvazepi inzwai Bhaibheri rati warume ava four vemaperembudzi they rose at twilight pasix yobve yati kuasiria at twilight they heard the sound which means imesini yetheology regai tiitawo when those guys stood up in faith faith one yevanhu vane maperembudzi hatibozi vanhu vane maperembudzi makamboona here vanhu vane maperembudzi vamwe vari kumutemo apo wanenge wakadonha zvigudu vanhu vanotofamba zvirema zvimwe zvigunwe zvadonha mamwe malimsa wasira but their steps of faith akati yaisaundi yairi hondo kuvasiri vachifamba vari kurwara god amplifies his steps yemunhu ane leprosi because ane faith handiye akurwa hondo mwari ndiye akuita hondo dzake saka at twilight when they rose those at twilight head sounds sevanhu vane maperembudzi vachienda kunotsvaka upenyu but because their faith is entered padombo guru repakota iye anorwira murwiri wevanhu wake waya vakanzwa kuti kwaipa wakati hondo iri kuya haise vaisraeri nevaisraeri tinoiziva ava vashoma wakawanda wanofanira kunge watsvaga yevahiti yevahiti wanoiziva havana kukwana bedze watsvaga nevaijinditi aa mwana wangu kunonaka kuda jesu kunonaka kuda jesu wanofamba satani unodedera mwana wamwari ane maperembudzi ake nchiimaetaura munhu apazineusama dzine maperembudzi amaperembudzi

Tevere. Pa 1000 years chigonera. Ke chiti Mwari ka. Chingoti player izvi tetakudadaka nekutenda kwatakaita taponesa. Nextday video Syria ichitiza yakatadza kukwira kana bhizi. Ikati soka dziri nani. Ah, yepeno vanhu vamwari. This sound people appreciate kurwira kwamaita vanhu venyu.

nendarama nenguwo wakadowiga kwakupinda mune rimwe tende kwakuona rakazara sirivheri ndarama nguwo kwakudowiga kwakupinda mune rimwe tende
kunonaka kuda jesu mozwa kusana majakurasi kusana majakurasi kwaiuronge

Wachaponeswa munenge ini ndimuri ah, because hanzi hazvina kana kumbokunda mupfungwa dzenyu kana munzeve kana ziso harisati rambodii zvakagadzirwa anoita kuda vanhu vakaita kuda kwamwari onipinde kuti toraa ndezvazanu siriveri goridhe chikafu hanzobata nguva wachiboti mozwa munhu anodya anodya anodya Anotanga atambe dzakasi anoya asiya sei afunga ndizvo zveketi dakara pakuenda mune rimwe tende wona wachidya neku dakara wachitora wachindowiga dakara kwakuona kuti hazvichawigi zvawandisa vesi nai vesi yanai yes ipapo vakataurirana vakataurirana vakati yeah. hatiiti zvakanaka

Tinoudza imba yamambo. Eh. Tigara pasi ne. This day is a day of good news. The Lord will surely punish us yeah. for not sharing with others. Yeah. Those that are clear with. That they're not clear with. What we are doing is not right. Yes. Warume vanotaura nawepo, vari kudya wega ukati ukati ukati warume zvatiri kuita ka kukufurirana isi inyaya kai inorowesa inorowesa tinorohwa wakomana zvatakuita isi hatina kuzwana nesimba re kana nechi tiri kunyarara wamwedu ari kufanenzaro takudya tega Ini kunyange tikarara tikamirira muedze Mwari unotirova. Ngatisiyei tidzokere kuhama dzedu nepo dzaitisema tichiti tine maperembudzi tonzwa kuti kuna Mwari kune upenyu. Ine ndipfure nepapa. Munhu anonyatsonzwa kunaka kwekuenda nevhangeri kuna waMwari Munhu akanyururwa kumatoko ari rombe akapera asina hope semunhu wemabere mbudzi mwari kwakumuburitsa mumatoko iye anoenda achisetuka kuti wedwe wedwe kani uyai muone murume kune murume kani uyai kune murume kunonaka kuda jesu bhaibheri roti varume vanomhanya vanomhanya

Otiuraya kwanzi aiwa tumirai nemamwe maofficers ake mambo madii ko vanhu havanenge vari kutaura chokwadi endai munotarisa wanoenda katoregei fifteen kusvika patwendi tivhare mari dzedu fifteen kusvika patwendi tidye chii chinoitika Verse ya 15. yes Ivo vakaenda. wakaenda Akavatevera Ehe. kusvikira kuJordani, Nayo. vakawana nzira yose Yose. izere ne- ne- nenguo Ah. nenhumbi dzakanga dzaraswa nevaSiria nokumhanya kwavo. Ndinote neshoma dzawakanga watakura dzaidonha muroti. Wachiona dzakazara nemuroti mese kusvika wasvika pana Jorodhani. nyaya inondoguma pana jorodhani ayemerikana vanhu vamwari kana nyaya isina kusvika pana jorodhani denga haripindi ah, nyaya nyaya ipi ah, makorokoto kuna vabhabhati ndova nenyaya yekuponeswa pesa yekuva muzivi tichiona upenyu nayo usika upenyu nhume dzikadzoka nayo dzikaudza mambo ipapo vanhu vakabuda vakapa vakapamba misasa yevasiriya naizvozvo chiyero

Vakazarurwa 7 kubva pavhesi ya 9 Yohana anoti ipapo kudenga ndakaona vanhu vakawanda wakawanda sedhedhe regungwa wakabata muchimba wari pamberi pechigaro chamwari hanzi wachimba zvinyorwa mozisi negwayana Hanzi kaimiro kavaiita inzwai kaimiro because vakainventa heaven bhaibheri rinoti all the host of heaven dzakandoungana kutrone kuchigaro chababa kuratidza kuti kapembererwo kaiitwa

Tenda Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Ngatisidzirei tinamata kuna Baba vedu makanaka, makatendeka, muri kumusoro kumusoro kudenga. Todao kutendai Mwari panguva dzamanheru ano. Todao kutendai neshoko renyu rinoponesa ramaunza kwatiri pamadepanani. Tokutendai Mwari netariro yamaunza kwatiri panguva yamanheru ano kuti kunyangwe Muguta mune nzara norufu. Napanowo zvakare pane nzara norufu. Saka kusiri kufa ndokupi? Toda kutendai Mwari vekudenga nokuti taona kuti hapana pari sefu. Kuri safe koga ndekwamuri imi Jesu chitibetseraiwo panguva yemanheru ano takasiya nzvimbo dzatinogara takasiya maguta takasiya dzimba takasiya mishi tichiuya mukati merenje rino takaona kuti the only safe place kundosangana najesu kumusangano wamatumba Takauya pano Mwari pane vamwe wakaremerwa vari pano sunungurai nokuda kwezita raJesu maperembudzi anesu tose hatina hama dziri pedyo nokuda kwamaperembudzi asi toda kutenda nokuti hama iri pedyo kunova nemaperembudzi wakaita sesu hama iri pedyo sanesu Ndi Jesu oga. Chitibetseraiwo Mwari panguva yemanheranhu. Musatitenderawo kuti semauriro atakaita musatitendera kudzokera takadaro. Tibetsereiwo. Shuwiro yedu Mwari kuti musangano uno ngautinatse ngautiumbe. Zvose zvingadikanwa kuti Mwari muite. Kuti tigone kubatsirika, zviitei pamusangano uno. Ah, toda kutendera Mwari nenguva yebitwilight. Totendai nenguva dzekusangana nemi nguva dzamangwanani. Komborerai vanhu venyu vari kuuya kuzosangana nemi panguva dzamangwanani. Ngauwe mutsindo kumaAssyrians, kuvavengi vavanhu venyu. Bembera yokuti uve mutsindo wokuponeswa kwedu panguva ino. Komboreraiwo nguva dzekunamata, komboreraiwo nguva dzeprayer point. Tibetsereiwo Mwari tinzwe nzara nenyota yokukunamatai. Tinotenda nemudziyo wamashandisa womuitiro zvakanaka. Muchengeterei mamwe mazuva nokuti basa renyu richipo. Panguva dzino takuparadzana umwe neumwe achienda kutende rake. Nyasha dzenyu ngadzive nesu pazororo reusiku. Tipewo hope dzakanaka nehope dzerugare. Kana mukatitendera kurota, tiroteseiwo zvekuponeswa kwedu. Totenda Mwari nekuti manzwa kukumbira kwedu nokuti tanamata nekutenda tichipota nokuda kwezita raMambo wedu Jesu. Amen.